itti gufatu hin jirre taa namni karaa itti siqu hin qabneen ta nama hin kaafachiifne ta hogguu wajji haasaan sagalee ishiidhaa dhiira dhiiraa ta yoo namni jaalala itti haasa'u siyaasa mataas hin nyaattu ha tana bunu buzunash kabbadaadhaa maaltu itti haajama ochaachan nama shakkashitti haajama

Takka lak bishaan irra hin xariidha qulqulluun nitsu saw. Yaa bada gingilchaa hudduu uraadhaa. Biyya namni doolaara lakkaa'ee dalagee jiraatu keessa teessee titi sadaqaan wajji kadhate asirra laayiv goolii godhattee. Michii isaa jaadhaa yaa bada michii. Xurumbaa. Yaa bada haadha garoo. Haadha garoo. Yaa bada

Boroftittii miila kan kee qamaaccaa saniin ol sii baasaa huntedha haadharaaw. Qamaaccittii qamaaccaa. Yaa bada tortortuu gizee mana ishiidhaa yaa bada alaboon banaadhaa. Kaameeraa dura akka teessi malee mana ishii kaameeraa dubatee achi gara galchitee bar bineensa waan ajaa'ibaa kana barcaa keessa ishiidhaa ciisaa. Yaa bada madaba takkittii akka madaba duru intala haadharaa jedhaa. Kotaa amman isinii gadoo baasaa nasraa. Amman harra kaxa nasraa.

Narraa gad dhaabbadhu an kasaa beetiin jira waan akkanaati. Dhaabbi narraa gadoo. Ajoottu maaltu sitti ajamoo qinxira kan kee keessaa bishaan gadi yaa'u ammaan tana sirraa dhaabbatee jira. Dhiini sirraa yaa'u bishaan si keessaa yaa'u goggoydee jirta. Bishaan sitti naqaniiti gaasan booda bishaan sitti naquu yaa bada poppo. Pooppitti biyya maa biyya akkas fakkaattu jarman keessa teessee asiin mataa nu nyaatti namittiin fayyaan qabdu. Jarmaniin keessa teessee nuti baqattuudhaa bar rifuujidhaa bar asuun rifuujidhaa bar baqattuudhaa bar baqattummaa keessa taa'eetiin si oolitti jiraachaa jira yaa bada wadaltittii hudduu dhagaadhaa. Huh?

Stop! Narraa dhaabbadhu an. Dalagaa narraa hin qabdu ani. Takka waan narrabsuun hin qabdu. Yaa bada. Ta sagalee ishiidhaa nama taljeessitu. Taljii. Sagaleen tee namarratti ajjeeftii bar. Kakaafatee hoo gad deebisti. Maaltu sitti haajama hoo? Maaltu sitti haajama? An bar Akka addunyatti rikaardi cabsee bar intala haadharaa jedhaa. An akka addunyatti rikaardii cabsee bar sagaleen tiyya rikaardii cabsite yaa bada. Ajuustitti ajuusa. Aha. Yaa bada budaa waraabisa afaan dhiigaa. Jibu. Jibuttii jibu. Ati jibuu bar jibu. Jibuu ni beektaa? Jibuu afaan dhiigaa. Korraa. Yaa bada sarittii qeeraa.

Tana ajoottuu osoo kaayiroo keessa ta, ta, ta maqaa isaa gisee nuti rabbiin jarman geessee jarmanitti illee dalagatuu dhiiftee mana jarmanitti bar kiraa mootummaan namarraa kafalaa bar bakka, jar, bakka mootummaan maallaqa irraa kafalee kiraa ishii jiraachisutti asirraa teessee shanshalata siiriidhaa mormatti hidhattee guyyaa guutuu laayiv irra oolti bar yaa tana bada lukkuu gurraatti shanshalata siirii hidhattee mormaa fi gurratti harkaa fi qubatti shan- cancalattee guyyaa guutuu taa'aa oolti bar. Ha? Guyyaa guutuu hiriyaatan teeti anna dhaluu dandeessaa bara yaa bada dullattii ummaan tiyya takka teetii tanaa miti agaasa sii balaadhaa rabbiin tiktook irra fidee wannu qixxeesse silaa irra diyaasbooraa ta'e si wajjiinuu gad deebi'ee hin haasa'u waan tiktookiin nu godhe garuu ajoottuu ajuuza saalsaa fira leexee isaa gizee nurra maqaa keessee farqaa isaa gizee nudhaa rabbiin jaraman geesseen saalsadhaan namaan na falaxettee falaxamtuun dhiiga huddurraa yaa uumatatti rigattee tanaa haadharaawu dhiiga huddurraa si yaa uumatatti hidhattee bari

Maqaa kiyya na dhayaa. Yoo na galgalaa ganama gaafa kaan abbaa biyyaatiin na kaasisiise viidiyoo irratti dalagee yaa bada shaakkitti. Shaakkittii miila shaakkadhaa abbaa biyyaatiin na kaasisiise gaafa kaan miila kan kee kana. Irsirratti dalagee jechuudha. Qinxira keessaniin ol gara galchee isirraa isin dhoorgaan. Dalagaa narraan qabdanii jireenya kiyyan jiraadhaa jireenya kiyya keessaa baa michiisaa jaadhaa.

Ajuuzaa balaadhaa. Maal abbaa keetiin narraa barbaaddan? Min fallii kan eega. Maal narraa barbaadda? Feetu gis takka biloo kana goote gis takka narraa kaafte. Hoggu nama tokko wajji walitti araaramte tokko wajji biloo kana goote. Lamin? Dheenga damma hikkurraa bilookii hikkuu bilookirraa kaafte bilookitti dee biloo goote ana bilookirraa na baaste. Hikkuu bilookirraa baaste ana biloo kana goote. Fayyaan qabdu namitti ajuuzaan dhamaatuun tun. Gastii katirran taa'aa osoo mormana qaltee'uu. Dheengadda immoo inni billookii irratti na goote an mana ishii jalan turre mana namaatiin ture gastii namarran ture gastiin narratti cufamee rafeetiin ture itti gadoo bu'eetiin ture gastii mana ishiidhaan irratti gad- gadoo na bu'e mana ishii seeneen billookii irraa na baasuu ishiituun beeku ani. Na yaamtee na dhabnaan lakkaa ishiin mukkin bilbila irran ture an saniifiin dhaga dhaga waleessaa na yaamtee na dhabnaan bilookiin na cuqqaalte yoo na yaamtee na dhabden dalagarra jiraachuun danda'a bara akka keetitii miti an biiroon dalagaadha tiyya hojii qabaa bara yaa bada Qimaaltittii guyyaa guutuu hudduu afee akka kan keetitti shanshalata siirii mormaa fi qubaa fi harkaaf gurratti cancaladhee guyyaa guutuu taa'aan oolu ani hudduu afee ajoottu akka gara hin qabne mana kan keessa sabeen as takkaakkaladhu yaa bada bani alibu alaboon ta gubbaan foormii keessi boombidhaa yaa ta gubbaa warqii keessi carqii talhaa dhalaayedhaa bani iskaarbaa gubbaan bareeddee meekaappii maamiidha kana nas takkaakkalle kireemamaa ittiin dibne Miila kan kee kana maaliif hin sakaakkalanne? Qimaaltitti. Yaa bada wafcoo meekaappidhaa. Diqaaltittii quduraadhaa. Nama guddaa biyyarraa si seeratee bar nasraati hiriyaa teenyaa piliis ijoollee keessaa bahi isin jettee bar ummaan takka. Viidiyoon agarre nasraa hiri ilmoon tantee kan nahu geessee jirti. Jaarsi ilmoon tantee jaarsa dhabaaf taa'u jirti malee kan namuu geessee jirti. Nurraa gad dhaabbadhu nasraa isin jettee bar ijoollee keessaa bahi isin jette. Takka maakiirra qubatti takka narra qubatti miyyoonni maraattee fayyaan qabdu. dhamaatu hay hiriyaa akkoo tiyyaatii barate faraqaa meekaappii jiraataa jirta ajuuzaa baraatte ta gizee feete meekaappii dibattee ko- kophee qaaccuqqaa kophee kophee hirpha qabdu kaattee kosharii nyaataa turte barkaa yeroo keessa isaa gizee nutu na dheettee bar sa- dhiiga muxxerraa walitti haqattee bar matatti rigattee na falatan jettee UN dheettee bar Ni irraanfattee tan. Yaa bada zoiditu. Dhamaatuu balaadha. Akkoo haadha teetitti si garsiisa galgalaa ganama abbaa biyyaatiin gaafa kana dhorgee na kaasise viidiyoo amman sii dalaga viidiyoo kanarratti sii dalagaa muka absii taatiin kanarratti viidiyoo sii dalagaa intala akkoodha waan takka tanaa irraa absituun hin qabdu waan hin hanne hin sharmuunne nama warraa waan takka hin gooneen waan takka Takkittii isa takkittiin arrabsituu san qofa ta hiriyaan tiyya gantuun na gantee sagalee rekaardii gootee ganna na na ergitee na na na kasaarte san garteemi san qofaan na arrabsita malee waan takkaayaa tak takkittii saniin na arrabsita takkittii saniif takkittii saniin na arrabsita malee waan biraa takkaan na arrabsitu an bishaan irra hin xaliilaan qureeshidha qurusha laal zarii qurushaa dhamaatuu balaadhaa ajuuzaa

Naasir Naasir Gursum Naasir Gursum yoona likkii isin galchine na argitaa qoy yaa bada Naasir na argitaa qoyati dhageessee Naasir keenya na arguu jirtaati.